Maa waraa al-wujuud jechuun waan argamiinsa kana booda jiru, waan samii tana booda jiru, waan dachii tana booda duuba jiru, waan samii duuba jiru, min ghaybin maknuun, ghaybii dhokattuu taate, san xiinxala Nabii sallallahu aleyhi wa sallam, san xiinxaluun seene. Hattaa yahiina hamma isaa dhihaatutti, maw'idu ta'aamuli Baay'lamni dalaguudha ma'a haadhal ghaybi laal. Ghaybii amma ganaa dhufuu teessu tana wajjiin akkamitti akka dalagu hanga yeroon sun isaa dhuftutti Nabi sallallahu alaihi wasallam waan kownii tana duuba jiru tafakkura godhaa ture. Irra kaayinsuma rabbiiti isiin amma tun. Irra kaayinsuma rabbiiti malee wanni odeeffannoo irraa qaban takkalleen hin jirtu duuba. Rabbumaatu karaa kana fileefi haala kana qalbii isaa keessa kaayee wahuma Rabbiin qalbii keessa kaaye san naanneessuu jira malee waan muuxannoo wahiiti fi odeeffannoo wahii bakka kana jirtuu mitu. Samii laalee ijaan argaa, dachii laalee argaa, wanni kuni uumaa Rabbi uumuma wahiiti. Maaltu waan kana uume? Maaltu akkana taasise? Tafakkuruma tokko kan Rabbiin qalbii keessa kaaye taasisaa ture Nabi Aleyhi Salaatu Wassalaam. Amma maaltu dhufe asitti? Jibriilu yanzilu bil wahyi. Amma wahyiin dhufuu deema gaa. Amata sadii fixee Nabiin gaara kanatti ka deemuu jaa barga amma kitaabni akkasi kaayee bara. Nuti gaara hiraa jedhanii hadiisni matuma tokko irraa agarre yeroo san gabaabduma seenee Amanni kun dheeraa amantumti gaaratti deemaa ture kun amata dheeraa ta'e du. Leenjii hedduu fudhate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma gaa waan inni ittiin qophaawin waan inni ofirraa isin yaadin waan akkanaatu dhufa je'ellee hin eegin wamaa kunta tadri maal jee tarjuu

Xalaa'i'un Nubuwwaa, Mata dureen Nabiyyummaadha taluuhu ifutti seente, xalaa'ii jedhanii waan nama dura deemee lafa namarraa laalu, dachii namarraa laalu, waraana dura deemee dachii namarraa laalu, kanniisa yoo ta'e immoo dura dhufee gaagura laalee deemee ganda deebi'ee ganda fidu, waan dura dhufu saniin xalaa'i'a jedhaniin. Mata duruma haa jennuuni yoo feenees. Takkaa waan mul'atu dura, nabiyyummaa dura. taluuxu ifutti seente wa talmacu mumul'achu seente amma mat nabiyyummaan ammallee dib hin jenne ammoo mata duree isiitu mumul'achu seene maali san bii kanatti yaa manaami nabiin arge sallallahu alaihi wasallam ittuma gabbayan ganamatu akka guyyaa adii kanatti dhufa jechuun manaama dhugaa kana rabbi garsiisu seene

Kophaa bahuu nabiin nabiin kophaa bahu sanirra amanni sadii guutame ramadaanni amata sadaffaa gahe gaara hira'aa keessatti shaa allaahu an yafiida min rahmatihi alaa ahlil ard rahmata isaa yeroon rabbiin dhangalaasu warra dachirratti yeroon sun geeyse duuba fa akramahu bin nubuwwa

lakkoysa gurra isin buusee akkasi adda dhaabban amma wahyi bu'u deema wahyi jechuun bakka jabduudha duuba ba akkuma nabiyyummaan jabduudha wahyiin bakki jabduu wahyiidha duuba wahyii keessatti shakkii yoo dhufte diin islaamaa wanni jedhin jirtu duuba kanuma kanaami Bakkiti wahyii bakka cimtuudha duuba. Beeksisni Nabi Muhammadiif godhame kun waan laafaa miti duuba. Namni Muslimaa bakka kana mamii takka malee qulqulleessee beekuu qaba duuba. Li'annahu akkuma dhiyoo tana waa'ee warra Nabii irratti ololli cimaan jiru Wahyi irra olola cimaa jira ture. Olola cimaa amantii nama shakkisiisu xiqqo malee duuba. Kana yeroo fuulduraatiif kaayanna rabbi achiin nu haa eegu inshaa Allah.